Miarahaba antsika ry havana malala amin'izao ora sy fotoana izao a! izay ahafahana mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'itony tambazotra serasera itony. Ary tamin'ny farany isika dia nijery ny amin'ny hoe ao anatin'ny ady izay ataontsika dia mila mangina isika. Fa amin'ity androany ity isika dia hijery mpanompon'Andriamanitra anankiray izay nanana fitokisana tamin'Azy tamin'ny ady izay natsihany. Kanefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ray malalo, amin'izao ora sy fotoana izao. dia mangataka ny Fanahinao Masina izahay mba homba anay, hitari-dalana anay ny amin'izao fampaherezana fohy izay ho entina ho an'ny mpanomponao sy ny vahoaka Malagasy izao. Dia misy matoky izay fahitana ihany fomba manokana ianao, amin'ny anaran'i Jesosy nanonona ny vavaka. Amen. Ry havana malala. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray izay haintsika tsara ny tantarany, dia tsy iza izany fa Davida. Andeha manasa anao handray ny Baibolinao dia hojerentsika ny ao amin'ny Salamo, Salamo faha enina amby dimampolo, Ity eo amin'ny andininy fahatelo no andeha entintsika hifampaherezana. Raha mijery an'io Salamo faha enina amby dimampolo io isika dia ny lohateny lehibe ery amin'ny aloha ery dia hoe ny fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana Azy any am-pandosirana. Miresaka ny fahatokisana izay nataon'i Davida tamin'Andriamanitra izy io. Fa izao, tamin'ny fotoana izay nenjehan'ny Filistina izy tamin'izany fotoana izany, dia nitsoaka tany amin'ilay toerana antsoina hoe Gata, rehefa samborina izy tamin'izany fotoana izany. Ity Gata ity dia toerana anankiray izay Nitsoahan'i Davida rehefa nendrehany izy tamin'ny nendrehan'ny Filistina izy tamin'izany fotoana izany. Ny Gata ity ihany koa dia toerana izay nahalehibehan'izy Goliata izany toerana izany. Ary nenjehana i Davida tamin'izany fotoana izany. Ny haintsika tsara anefa fa Goliata dia fahavalo lehibe izay niady tamin'i Davida. Kanefa tamin'ny fotoan'androny, izay toerana nahalehibehan'i Goliata, rehefa nenjehana izy dia nandositra tamin'izany toerana izany. Dia izao ny teny nataony ao amin'ny Salamo faha enina amby dimampolo, dia eo amin'ny andininy faha telo, dia hoy izy, Amin'ny andro atahio, amin'ny andro atahorako no itokiako Anao, amin'ny andro atahorako no itokiako Anao. Eo aloha eo dia miresaka izy hoe, Mamonjà fo amiko Andriamanitso ô, fa misafoaka manenjika ahy ny olona, miady amiko mandrakariva izy, Ka mampahory ahy. Mbola miverina izany ao amin'ny Salamo faha enina amby dimampolo dia andininy faha roa dia hozy izy hoe, misafoaka manenjika ahy mandrakariva ny mpampahory ahy, maro tokoa no mirehareha miady amiko. Ry hava-malala, ao anatin'ny vanim-potoana izay manahirana, Davida, enjehan'ny fahavalo ampijaliana izy tamin'izany fotoana izany. Kanefa dia hozy izy hoe, Amin'ny andro atahorako no itokiako anao, ary eo ny tiako hifampaherezana amin'izao ora sy fotoana izao. Misy fotoana, misy ny andro izay ifaliantsika, misy koa ny andro izay mampahory antsika, misy ny andro izay maravoravo antsika, misy ny andro izay mahatezitra antsika. Kanefa aza adino. fa misy ny andro izay tena mampatahotra antsika indrindra, izay tena mampahory antsika indrindra. Jerevo tsara raha mankany amin'ny bokin'ny Genesisy isika, fa i Adama sy Eva, rehefa nanomboka nanota, dia lasa natahotra ny tavan'i Jehovah Andriamanitra, ry havana malala. Lasa niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra izy. Kanefa, ao anatin'izay rehetra izay, dia izao, Andriamanitra tia azy mandrakariva. Ka fanontaniana apetrako aminao, rehefa matahotra ve ianao dia hitodika amin'iza ianao? Fa i Davida manokana dia nanapa-kevitra hoe, Amin'ny andro atahorako no itokiako anao. Misy fotoana izany mety hampatahotra ny eo amin'ny lalana eo amin'ity fiainana ity. Izao tsarovy mandrakariva, aoka isika hametraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra. Ary ny ampiasain'ilay mpanao salamo eto dia hoe, itokiako anao. Samy hafa ny hoe mahatoky sy ny hoe matoky. Ny hoe mahatoky mantsy dia olona anankiray izay azo ametsahana fitokisana, fa ilay matoky dia izany hoe ao amin'ilay olona ny fianteheranao tanteraka, ny fitokisanao tanteraka dia ao amin'ilay olona amin'izay fotoana izay. Ka eto izany nampiasain'i Davida ity hoe itokiako anao. Izany hoe ao anatin'ny ady, ao anatin'ny tahotra izay nandalovany dia tao mihitsy no nametsahany tanteraka ny fitokisany amin'Andriamanitra. Ry havana malala, avanim-potoana izay mampatahotra izao misy antsika izao. Aoka isika hitoky tanteraka amin'Andriamanitra. N'inon'inona toe-javatra izay mety manahirana, manahoana ny amin'ny hoaviko, mampatahotra daholo izany, manahoana ny tsy fisian-drano, mampatahotra izany, Manahoana izao fiainana izao? Inona no mety hafaran'ity tantaran'ny tany ity? Mampatahotra izany rehetra izany. Kanefa hoy izy Davida hoe, Amin'ny andro atahorako no itokiako anao. Amin'ny andro atahorako no itokiako anao. Ry hava-malala, aoka tena hitoky amin'i Kristy isika. Aoka tena hametsaka ny fiainantsika tanteraka eo amin'Andriamanitra isika ny amin'ny ady izay ataontsika. Ny hamaranako azy dia. tenin'i Jesosy ao amin'i Jaona toko faha enina ambin'ny folo andininy faha telo amby telopolo dia hoy izy Jesosy Kristy izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko dia eo amin'ny tapany faharoa dia hoy izy hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao. Izy mihitsy no miteny eto, misy fahoriana, misy mampatahotra eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa isika dia mila matoky Azy, mila matoky Azy isika, satria Izy efa naharesy izao ireo tontolo izao. Mazava ho azy fa rehefa miaraka amin'ny Mpandresy isika dia tsy maintsy handresy ihany koa. Dia izay ny antony hametrahantsika ny fitokisantsika tanteraka eo amin'i Kristy, dia Izy ny handamina ny fiainantsika amin'ny. lafin'ny rehetra mihitsy. Tantara anankiray ny tiako ho entina hamaranana izao fampaherezana izao. Indray andro tao amin'ny adin'ny ady lehibe faharoa, rehefa nisy ny fikorontanana, dia tabataba, pot basy, baomba mirefitra eraky ny tanàna tamin'izany fotoana izany. Nisy zazalahikely anankiray izay niaraka tamin'ny dadany izy tamin'izay fotoana izay. Roa lahy izy tamin'izay, dia rehefa niaraka tamin'ny dadany izy tamin'izany fotoana izany, dia izao no zavatra misy ry havana malala, ilay rahalahiny anankiray tsy hita, dia tsy maintsy nataon'ny dadany tao anaty tao anaty lava-bato anankiray, gargotte hoy sisitsika, tao anaty lava-bato anankiray izany, tovolahy izany. Rehefa tao ity tovolahy ity dia natahotra fatratra izy ny amin'ny fisehoany ny zavatra hoe ahoana raha mba hipoahan'ny baomba ato aho, ahoana raha vonoin'ny tafika ato aho tamin'izay fotoana izay. Ny dady anefa variana nijery ny rahalahiny tamin'izay fotoana izay, tapitapika teo. Dia tonga ny dadany niaraka tamin'ny ray lalàny. Nanomboka teo dia tsy nanana ahiahy intsony ity tovolahy ity fa nanana fahatokiana tanteraka izy satria teo ny dadany tamin'izay fotoana izay. Satria fantany fa ny dadany dia afaka mamonjy azy, ny dadany dia afaka miaro azy ao anatin'ny toe-javatra izay manahirana. Ary izany no tao anatin'ny toe-tsain'ity tovolahy ity. Fa tamin'ny fotoana izay tsy nahio an'i dadany Dia nanina izy tamin'izay fotoana izay? Nioriory fatratra izy hiatrika ny toe-javatra misy. Ry hava-malala, manana an'Andriamanitra ihany koa ianao. Aoka ianao hiteny tahaka an'i Davida manao hoe, Amin'ny andro ao anatin'ny olana izay andalovako, dia nitokiako an'i Jehovah. Nitokiako anao, Andriamanitra ô. Izany no tena zava-dehibe. Mila mitoky amin'Andriamanitra isika. Ny Tompo anie hitahy antsika mandrakariva. Amen. Andeha hivavaka isika hamarana an'izay fampaherezana fo izay. Andriamanitso ô, mangataka Anao mba ho tahinao izao mpihaino sy mpanaraka an'ity pejy ity. Aoka ny famindram-ponao sy ny fiadananao anie hitoetra amin'ny tsirairay avy. Raha na izay fampianarana izay mahakasika ny amin'izany tokony hitoky Anao, hametraka ny fiainana eo Aminao, Dia aoka, Tompo ô, ny Fanahinao Masina homba ny tsirairay avy, ary hahatonga fitahiana ho anay izany Teninao izany, ka hanao fanandramana izay amin'izany fitokiana Anao izany, ka Ianao ilay Dada izay mpiaro anay, Andriamanitra tia anay, ka aoka ho arovanao amin'ny fahafenoany ny Zanakao. Dia ho aoka anie Ianao hiaro anay amin'ny fahafenoany. Vavaka dia tononina sy herena amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Amen.